Bila akar manggis bakulilingan.
Kak, ulun ni lawas banar dah handak bajamadihin, tapi kada tagarak-garak. Pian ni pang Kak, awal mula katuju madihin ni kayapa? Nah, amun bakisah awal mula ni lah. Awal mula ni jauh pang. Lawas pang mun awal mula nih. Sekitaran tahun dua ribu ampat atau umur ulun sekitar lapan tahun. Itu pada jaman-jaman itu kan belum ada sosial media kaya wahini, belum ada Instagram, belum ada YouTube. Jaman itu hiburan rakyat itu masih rami. Nah, jadi ketika orang. bakaras mina atau bakawinan tiap malam isuknya kawin ya kan isuknya orang bakawinan malam sebelum bakawinan itu pasti ada hiburan hmm. salah satunya hiburan madihin ini oh. nah jadi di kampung-kampung itu biasanya ada hiburan madihin yang semalaman suntuk oh. mulai jam 9 sampai jam 2 biasanya nah ketujuh tuh ulun menonton itu karena uh, dahulu tuh kan kebetulan kuitan ulun jua madihinan hmm. jadi pas sidin madihin ulun nonton juga sidin main jadi karena karancakan nonton melihat orang nonton dan waktu itu pemadihinan masih tuha-tuha kan umurnya tuh rata-rata umurnya tuh 40 tahun 50 hmm. tahun ya digandrungi orang tuha lah kayak ada yang anak muda kan madihin tuh lalu ulun rasa tertarik ya ulun kenapa nih anak muda kayak ada yang madihin nih kakanakan kayak ada yang madihin Coba pang ulun madihin, kira-kira apakah madihin ini hanya urang tuha haja kaitu nah yang katuju. Atau kalau misalnya kita kakanakan madihin apakah malah lebih meriah, lebih rame, lebih asik, eh ternyata diterima urang haja. Nah makanya sampai sini ulun katuju kaitu nah. Oh, raminya lah. Imbah apa gerang keunikan madihin nih kak? Nah, kalau kita bepandir masalah keunikan madihin, madihin itu sebenarnya. kesenian yang unik bahkan menurut ulun sangat unik karena madin itu bisa dimainakan saurangan bedua betiga beempat bahkan beseratus ikung pun bisa an jadi bahkan madihin tu ada nang madihin bekisahan haja ada yang madihin bemusuhan jadi bekalahi muntung jar orang tu jadi.

Quran Quran pun ada di dalam madin itu kan jadi sesuatu yang sangat unik menurut ulun habis itu pulang keunikan lainnya pulang dimainkan dengan alat musik yang apa yang namanya tarbang jadi kan e, antara muntung lawan manapak ini harus serasi nah jadi kalau orang memainakan tuh kadang ada yang bisa berpandir saja, ada yang bisa mengucapkan saja, kada bisa menarbang, ada yang bila menarbang kada terucap. Hmm. Jadi ini harus Sinkron nih antara otak kiri dan otak kanan. Sumat lagi kakawan ulun datang jua kaya ke sini. Huh. Ih, bubuhannya handak jua ba ja madihin. Bah, himung banar aku kalau nya ada generasi muda nang handak belajar madihin. Iya lo ka.
Berarti ini lah ka yang ngarannya tarabang tuh. Nah, ini ngaran tarabang. Oh. Jadi tarabang ini alat musik uh, untuk madihin. Nah, jadi ini nang mengiringi sair-sair madihin.

Assalamualaikum sanak Umar. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
Makasih duduk dulu. Silakan, silakan, silakan. Lawas banget sudah.
Eh, pina bengkeng. Ulun anak yang itu, Bang. Boleh, boleh. Oh. Nah, nah, Bang. Yang tanggana mah pinanya lah. Berhuruf.
nah. Nah. nah. Bengkeng ini. Oh, jadi bukan inilah anak Bajar Madin tadi? Tinggi, bujur.
Nang ini ngarannya Tama. Mm -hmm. Tuh Dayani. Mun ini Chandra. Hehehe.
Ayu ha mun kaitu, katuju banar aku ma'adah handak balajar madihin. Bujur ka ai, jadi ka ai kami ni handak balajar madihin, soalnya rancak tu ulun malihat urang pamadihinan tu nah ka, contohnya kaya pian rancak malihat di youtube ya kalo, nah rasa handak jua ulun ni jadi pamadihinan nih. Hehehe.
Kawa lah mun ulun urang melihat bamadi ini, rasa liwar langkat, bengkeng banar tu nah memainakan. Kawa lah, siapa lagi mun kada kita nang manjaga, baimbaian malastarikan. Bujur kada? Bujur, bujur, bujur, bujur.
Bujur banar kak, lajari pulang kami kak. Ayu kita manak bajamadihin.